Waħda mill-kollezzjonijiet importanti li għandna fil-Biblioteka tagħna Nazzjonali hija l-kollezzjoni tal-gazzetti. Bħal kull Biblioteka Nazzjonali oħra, il-Biblioteka hija fl-obbligu illi iżżomm kopja ta' kull gazzetta illi kienet u għada pubblikata f'Malta. Ir-riżultat x'inhu? Ir-riżultat huwa li f'dan il-post għandek l-ikbar kollezzjoni ta' gazzetti Maltin illi tista' ssib. Tista' ssib kemm Malta u kemm u kemm barra pajjiżna. Li ħanaraw illum huwa xelta żgħira biss fis-sens li huma Gazzetti bil-Malti, kellek gazzetti bil-Malti, ħafna iktar gazzetti bit-Taljan, gazzetti oħra bl-Ingliż. L-ewwel gazzetta illi bdiet toħroġ Malta li hija relatata ma' Malta hija il-Journal de Malte. Kienet gazzetta Franċiża fi żmien l-okkupazzjoni Franċiża tal-Gżejjer Maltin Din il-gazzetta ma damitx wisq nafu biss baxar, baxar ħarġet tagħha u mbagħad spiċċat fix-xejn naturalment kif spiċċat ukoll il-perjodu Franċiż f'Malta. Fil-bidu tal-Ingliżi għandek ukoll l-ewwel gazzetti bit-Taljan il għaliex l-Ingliżi rrealizzaw li l-Maltin li jaqraw se jaqraw bit-Taljan ma kinux jafu bl-Ingliż u allura għandek l-ewwel gazzetti bit-Taljan ukoll. Il-ġurnaliżmu veru u proprju Malta beda fi tmiem l-1838, 39, meta inti għandek il-famuża libertà tal-istampa. Mela l-ewwel darba f'Malta għandek id-dritt tal-Maltin illi jippubblikaw kotba, gazzetti mingħajr wisq xkiel ta' ta' ċensura u wkoll anke bil-libertà li tiftaħ stamperija. U allura kellek diversi Maltin li fetħu stamperiji u diversi f'daqqa waħda gazzetti li bdew ikunu pubblikati. Fost dawn mill-ewwel issib numru ta' gazzetti Maltin. Din naħa qed naraw waħda mill-gazzetti tal-bidu, din iż-żgħira hawnhekk Bertoldu fil-fatt iġġib id-data 1800, 39. Waħda mill-ewwel gazzetti li kellek li kellek bil-Malti. Ħafna drabi kienu gazzetti dawna bħajja qasira il għaliex il-market kien kien limitat u allura kienu joħorġu ftit issues ħafna drabi u mbagħad wara ftit jispiċċaw jispiċċaw fix-xejn. Kellek diversi minnhom, ħafna drabi daw il-gazzetti tal-bidu qed naraw Bertoldu hawnhekk Ġahan, Lafrit, il-Ġurnal Malti. Ħafna minnhom huma gazzetti b'tema umoristika. Jiġifieri anke jekk qed jitkellmu fuq politika, anke jekk qed jitkellmu fuq kwistjonijiet importanti, ehm, qed joħduhom ehm, mill-lat mill-lat umoristiku. Ċertament taw sem importanti ħafna għall-iżvilupp tal-qari f'Malta ehm, u anki għall għall-iżvilupp tal-lingwa, fis-sens li dawna huma fost l-ewwel materjal bil-Malti illi beda jkun beda jkun publikat. Kellek żviluppi. Aktar tard jibda ir-reklamar fil-gazzetti, hawnhekk qed naraw waħda mill-gazzetti Doktor Brombos 1939, l-użu tal-kulur, jiġifieri għandek ukoll l-iżvilupp fit-teknika, eh, fit-teknika tipografika ta' kif dawn il-gazzetti Maltin bdew ikunu prodotti. Anka reklami fihom infushom fihom fihom interess fihom fihom studju. Hemm għalih għalih waħdu. Il-gazzetti li għandna fuq quddiem huma iktar gazzetti politiċi. Għandek il-partiti politiċi u allura għandek dik il-kwistjoni tal-lingwa, eċċetera, u allura għandek il-partiti jew individwi b'interess politiku illi qed jippubblikaw il-gazzetti. Gazzetta famuża ħafna hija il-gazzetta Manwel Dimech, Il-Bandiera tal-Maltin, waħda mill-gazzetti importanti ħafna il għaliex kienet it didn't toe the line imma kienet Manuel Dimech kien bniedem li ħareġ bniedem radikali ċertament fi żmienu. Gazzetta b'xaqliba xelluħija b'xaqliba laburista il-kotra again hija bil-Malti fuq in-naħa l-oħra tal-ispettrum kellek gazzetta bħal berqa gazzetta ta' Strickland, Strickland bil bil-konsern tiegħu fuq l-Ingliż, imma wkoll bir-realizzazzjoni li għandek bżonn gazzetta bil-Malti biex inti verament tilħaq il-poplu Malti. Allura għandek dal-ispettru kollu ta' gazzetti aħna waqafna sat-tieni gwerra. Wara t-tieni gwerra mbagħad ehm, l-iżvilupp ġurnalistiku kompla